Ndza mi xeweta hinkwenu laha mi kumekaka kona mina doctor Nkateko I Mavundza eka mixo wa siku ra namuntlha kumbe madyambu la ya siku ra namuntlha swi ya ku mi tshame emahlweni ka xikandziyiso lowu hi nkarhi muni namuntlha hi ta lava ku nghena ka dyondzo ya vupfumeri. Hi languta eka nhlokomhaka ya leyi nge ku koka rinoko eka leswi u swi rhandzaka ku va swi humelela kumbe ku va swilo u swi koka rinoko swi humelela hi ndlela leyi u swi rhandzaka xiswona ni nga nyika xikombiso eka ndyangu lowu nga na tiyindlu tinharhu ti nga ka xivumbeko lexi hi ku ka yindlu yin'wana na yin'wana. ku na pompo yo pompela mati e mati lama ya nga va ku ya suka eka thanga ro karhi leri nga na muchini wo pompela hi wona kusuka ka muchini ivi hi va na tiphayiphi leti nghenisaka ti phakelaka mati lama muaki wa le xineneni eka tlhelo ra hina pompo yi pfulekile letin'wana ti pfalekile ivi ku va na nkayivelo wa mati hikuva mati ya nga ri kona a ku na mati lama nga ta huma hinkwako mara enkarhini lowu nga ta vuya hi wona mati hikuva leyi pfuriwile mati ya ta tsutsumela kona etlhelweni leri. la ku lavan'wana va ta endzhaku ka nkarhi va pfula tipompo ta vona hi ku vona ku mati ya pfuriwile hikuva mati se ya teke ndlela leyi loko mpimo wa mati wu tlakuka na ku ya hala ya ta wu ta tlakuka hala ku nga yi nchumu ku fikela eka nkarhi lowu. E mati lama hundzaka eka tlhelo leri ya nga tala ku tlula evuphakeri hikwalaho ya nga ta sungula ku man'wana ya ya ka tindhawu letin'wana mara eku heteleleni um mpimo wa mati lama yaka eka tlhelo leri ra le ka sea ya ta va ya ri ehenhla. Swi humelerise ku yini? Mati ya landzelele laha mati man'wana ya yaka kona. I nchumu lowu hi wu vonaka. Kambe nawu wa ku koka rinoko wu nghena na le ka leswi hi nga swi laveki hi nga swi voneki hi matihlo ya hina. Hi nga vulavula hi mhaka yo fana na. ku humelela evuton'wini a hi leswi u nga swi vonaka ku lexi tisaka ku humelela mara laha ku nga na ku humelela koho hi la tlakuka wa ku humelela u nga andzaku leswi vulaka ku loko wo va u sungula. xo karhi xi ta sungula xi ri ka mpimo wa le hansi mara hi mhaka ku va ku nghena xo karhi ku sungula ku nghena xo karhi na le xi ta koka e mpimo wa manghenelo sungula xivhengelana namuntlha ku xava vanhu vambirhi lava vambirhi va ta vitana van'wana vambirhi ku ta mune lava mune va vitana van'wani va mune ku ta khume tsevu. vanhu va vona ku ndhawu leyi ka xaviwa va ta va tele so loko u lava ku tisa ntsako sungula ntsako loko u lava ku tisa ku vonakala sungula ku vonakala ku ta va kona i nawu. wo koka rinoko leswi hi xilungu va nge i law of attraction ni ta rhandza ku hi kuma matsalwa ya lava nga ta emasikwini endzhaku va nga ma tsala ka swiphepherele swa maribye va nge i ti-emeral tablet. hi ta kuma eka xiphepherele xa vukaye xilotlela xa ntshunxeko wa xibakabaka hi leswi i tsalwa ri sungurisaka xiswona a hi tiphineni hi tsala leri hikuva ni mi hlayela rona hi va ka ri hi tiphijapija hi ya mahlweni ririmi ra Xitsonga ra hlupha ku ri hlaya Xilotlela, xilotlela xa ntshunxeko wa xibakabaka. Tsala wena munhu, yingisa rito ra mina ku dyondzisa vutlhari na ku vonakala eka xirhendzevutana lexi. So hi dyondzisiwa hi vutlhari eka xindhawana xo karhi. hi dyondzisiwa ndlela yo hlongola munyama mi mi dyondzisa ndlela yo hlongola e munyama mi dyondzisiwa ndlela yo tisa ku vonakala evuton'wini bya n'wina lava wena munhu ku kuma ndlela leyikulu leyi yisaka evuton'wini lebyi nga heriki tanihi dyambu eka siku rin'wana na rin'wana dyambu ra tlhava ra pela ri vuya. ri ve kona ma tolo ri kona namuntlha ri ta va kona na mundzuku ri kona hi nkarhi lowu nga wu nga heriki ku fana na rona eku heteleleni hi huma eku vonakaleni hi ta tlhelela eku vonakaleni laha vutomi byi nga heriki nkoka we ekule ni xifunengeto xa munyama lava ri voningo emisaveni. tindlela xibya xa ku vonakala ku kongomisa eka dyambu ra xivandla lexi so a hi ti laveleni ku vonakala ti lavele ntsako u ta vitana un'wana u tshama u tsakile humelela katsongo hambi va hlekula u xavisa matamatisi hikuva mali yi nghena mundzuku u nge he xavisi matamatisi hi wena u xavisa mabokisi ya matamatisi mundzuku a wa ha xavisi bokisi ya matamatisi u byale e nsimu u na purasi ra matamatisi. Kongomisa eka dyambu, xivandla lexi tlakuseleke mahlo ya wena eka xibakabaka. Tlakusa mahlo ya wena eka ku vonakala. Languta ku vonakaleni ku ta ku landzelela. Vulavula marito ya mutshami, xichayachayana lexi vitana ehansi ku vonakala. Ha swi tiva hinkwenu. ku vuyimbeleri byi tisa e ntsako so hi ngo swi teka swi ri xikombiso hikuva e miri wu tsakile e mianakanyo ya tsaka u titwa u tshunxekile yimbelela risimu ra moya endla ku rhurhumela ku rhurhumela va ri i vibration hi xilungu loko ku rhurhumela mi tshame endhawini yin'we a hi nge ni i i mandlhi mi tshame emandlhini yin'we loko ku rhurhumela la na la ku ta rhurhumela na la ku ta rhurhumela ku rhurhumela hinkwako so ntsako wa le ku sunguleni wu ta tisa ntsako wa vumbirhi wu tisa wa vunharhu hikwalaho loko o sungula u endla nchumu lowu nga ku humeleriseka ku ku humelerisaka u ta famba na ku humelela. yimbelela risimu ra moya endla ku rhurhumela ehenhla loku nga ta ku endla un'we na hinkwayo tihlanganise hinkwaswo na xibakabaka kula u va un'we ni ku vonakala. va na mugerho wa ku hleleka ndlela ya nawu ku emisaveni, ku vonakala ka wena munhu, hi ku vonakala lokukulu loku voningaka ndzhuti wa munyama. Tshunxeka, pfuka emunyameni u nga si va un'we na ku vonakala. Loko u nyika. vanhu lava pfumalaka mali yi le ku humeni ya famba hi ko ku nga ta nghena yin'wana ene loko yi nghena a ya ha ngheni hi mpimo wolowo laha ku fambaku swin'wana ku nghena swin'wana and la ku vuyela nyana eka swikombiso nakambe hi ndlela ya ku famba na ku nghenisa eya hi nge ni u le ka golonyi ya wehe ya mavala ya mavayivayi. yeleyo goloi ya majozi ivi yi helela hi ma hi mafurha u kuma xigubugubu na phayiphi laha hi laha ku nghenaka kona petrol ku teka phayiphi u yi nghenisa la a ku na petiroli leyi nga ta famba ku fanekele ku va na swo swimbirhi swi nga ta endleka. u sungula ku fambisa petirolo hi ku yi koka hi nomu u nga miti ivi loko yi karhi yi famba yi vitana yin'wana yi famba yi ta famba tano ku kala petiroli ya hela kumbexana u ta na phayiphi leyi yi ri na petiroli hi vuyona hala ndzeni loko u lahlela phayiphi leyi la leyin'wana u yi nghenisa la loko leya laha ndzeni yi sungula ku famba yi ta vitana yin'wana xandla lexi pfalekeke a xi nge amukeli nyikela swi huma eka wena ku ta nghena swin'wana endlela swisiwana swo karhi swi huma eka wena ku ta nghena hi swin'wana a hi humeni ka ku tshemba ka leswi hi swi vonaka hi matihlo na na wu tani ha swi tiva ku loko u ya K_Z_N u fika eK_Z_N u lava ku vutisa. ndlela ya ku ya endhawini yo karhi loko wo vona timovha ta le ndhawu leyi u humaka ka yona ti ya etlhelo ro karhi u ta fambela kona u landzelela laha swin'wana swi yaka kona na mali yi ta landzelela yin'wana laha yi nga kona na rifuwo ri fambelana na nawu lowu hi wu tivaka wa swimakiwa ri landzelela laha rin'wana ri yaka kona . i dyondzo leyi a a ni mu khomele yona wa law of attraction a hi wu tirhiseni vuton'wini tirhisani ntsako ku vitana ntsako nyikelani mi ta kota ku amukela a ku na marito yo tlula kwalana mi va na nkarhi wa ya kahle vamakwerhu inkomu.